Эх, Мифно, рәлеп әйтәм. Ничек матур су буйлары, ә? Әйе. Экранда да матур, табигатьтә дә, чынлыкта да матур. Менә нәрсә турында уйладым, әйме сәхнә артында торганда. Кечкенә генә кнопкасы булсын иде шундый берәр, әйме? Менә шарт басасың. Һәм син шушы экран аша рәхәтләнеп суга чубасың или анда җар буенда, шулай бит? Эх, кемнәр уйлап табар микән шундый кнопка белән? Егетләр! Бар бит ул шундый кнопка. Менә бит. Кисәле. Әйе, менә өч төстә. Булмас. Менә Казаннан кайтты бит ул безгә. Шундакмыни? Татарстанда бер бер җирдә дә юк. Бездә генә бар. Бездә генә бар. А ничек эшли бу? Ничек эшли? Бу шулай эшли. Менә шушы басасы бер кнопкага яшеле дә, кызылына, сарысына.

Күренми бит әле. Кара әле, тегендә юк иде, монда юк. Әйдә су буена барып Әйе, су буена таба барыйк әле. Шундадыр. Кая микән ул? Монда да күренми. Oh, oh, oh. А! Менә! Егетләр! А! Тукта! Дөрес! Дөрес кнопкасына басмаганмын. Яшелне басасы икән бит мин сарысына басканмын. Прям суга ук килеп төштем. Сез ничек килеп җиттегез, әйбәтме? Ярый әле бу теге аппарат киемнәр дә сразу алыштыра икән. Концерт костюмыннан төшкән булсаң, а? Шәп кала иде. Эләгә иде безгә нары.

Самый главный егетләр балык тотаруга башлаганчы кармакларны карарга кирәк. Әйе. Әгәр дә кармагың әйбәт түгел икән, Эләккән балыгың ычкына. Шуңа күрә ычкынмасын өчен башта кармакларны ясарга кирәк, әй бит? Кармаклар әзер булганнан соң, не, самый главный процесс, самый главный эш, балык әйбәт эләксен өчен дип, 50 грамм чәй эчәргә кирәк. Чәй эчеп куярга кирәк. Аның өчен безнең чәй әзер. Чәйне эчкәндә дә матур сүзләр әйтеп, балык эләксен дия дия. Балык эләксен. Чәй эчмәсәң, балык эләкмәскә мөмкин. Балык эләкми, чәй эчмәсәң. За рыбалку дип күтәреп куярга кирәк. Кайнар чәйләрне. За рыбалку, матур иттереп балыклар эләксен. Наконец-то без бүген су буена төштек. Зур балыклар тотып, кыздырып ашарга. Шулай бит? За рыбалку. Ах, каты чәемә. Инде берәр минут. Менә теге елны менә шушы тирәдә бик зур бар балык тоткан идем. Быел да бәлкем уңыш елмаер. Безгә дә балык эләгер. Һәм инде әлбәттә без аны тәмләп кыздырып ашарбыз да әле бүген. Амин, амин. Алла бирса. Алла бирса. Эх, рәхәт бит су буйлары. Так, егетләр, булды чәйләр эчтек. Булды, әйе, бик тәмле булды. Хәзер инде су буена якынрак киләбез су янына. Һәм инде безне караучы дусларга, кешеләргә әз генә балык тоту серләрен дә өйрәтербез. Ничек тотарга, тоткач ничек, главное, ычкындырмаска балык. Ычкындырмаска. Әйе. Әйдәгез, егетләр. Бармакларны алдык. Киттек. Иң мөһиме, балык тотканда сөйләшмичә тыныч кына тотарга кирәк. Балыкларны куркытмас өчен. Һәм әлбәттә, бик нык түземлек кирәк. Менә нык түзәргә кирәк. Була шундый чаклар, кайчагында өчәр сутка түзәсең, балык эләкмәгәндә. Әле аның бит түзүен түзәсең, кайткач бит әле тормыш иптәшең, яраткан хатыныңа аңлатырга кирәк, өч сутка балыкта түзеп ятканыңны. Ышандырырга кирәк. Ага, ага. Сүтә.

Самый главный рузель балыкка килгәч, балык эләгәме, эләкмиме, менә шулай матур иттереп, әз генә кечкенә генә өстәл әзерләп, тамак ялгап алырга кирәк. Ашамыйнча Эре балыкны тартып чыгарып булмый. Ашаган балда өмет бар дигәннәр безнең бабайлар. Теге шулай әтисе белән малайы балыкны ашап утыралар икән. Теге балыкчылар бит инде алар арттырып сөйләргә ярата инде. Зурайтып, моны хәтле балык монда, менә мондый балык эләкте дип. Малай белән ашап утыралар икән, теге әйтә иде әтисенә. Әти, әти, кара әле. Әнә тегендә менә моның хәтле балык сикерде дип әйтә ди. Тегенең атасы бит инде опытныйрак, тагын да зуррак балыкчы. Әйе, әйе, улым, күрдем. Суы биткә кадәр чәчрәде дип әйтә ди теге. Әй. Рифнур тотар әле балыкны. Без рәхәтләнеп менә помидорлар, кыярлар ашап, тотса балык тотса кыздырып ашарбыз. Кыздырыбыз әй мангал менә әзер була Алла бирсә бераздан. Күмерне ягып җибәрдек. Бер дә булмаса ментай балыгы булса да тотып кыздырыбыз. Шулай. Әйдәгез әле, егетләр. Гел теге табигатькә чыккан җырламыйча да булмый, шулай бит. Табигатьтә үзеннән үзе җырлыйсы килә. Матур иттереп бергәләп бер җыр бүләк итик әле барсына да.

Менә шулай матур итеп ял иткәннәр безнең элек, элеккеге бабаларыбыз, борынгы бабаларыбыз. Җырлап, ашап, рәхәтләнеп ял иткәннәр. Һәм шул ук вакытта инде тырышып эшләгәннәр дә. Нәрсә, егетләр? Эштә югалтканнардыр безне. Эш сәгате беткәнче кайтыйк инде. Әйе. Ой. Без бит сәхнәдә җырлаган җирдән экран аша гына качкан кешеләр. Югалтырлар, Югалтырлар. эзләрләр. Бик күңелле ял иттек. Шулай. Тагын шулай матур итеп шушы су буйларында бергәләп матур итеп очрашырга язсын. Ял итәргә язсын. Туктале. Мин китәбез димен дә, безнең кнопка бит тегендә калды. Кнопка мин алдым. Менә бергә алып кайта торган кнопкасы бар. Әйе, только бергә кайтабыз. Бергә кайтабыз. Әйе, бергә генә кайтабыз. Тагы суга чумасым килми. Әзерме? Әзер, әйдә. Бер, ике,